Heledd dwi a dwi'n wneuthuruydd ffilm, a bydden i wrth fy modd yn cyd-weithio gyda chi ar eich prosiect chi. Nid yn unig ydw i'n wneuthuruydd ffilm, ond dwi hefyd yn chwarae'r gitâr, ac wedi gwneud fideos cerddorol, wedi creu straeon ar gyfer ffilmiau byrion, felly yn deall yn iawn y cymeriadau a straeon. Mae gwelliant a lles a cynaladwyedd yn bwysig iawn i fi. Fues i'n Gymrawd Cymru'r Dyfodol ac y creu tri ffilm a prosiectau amrywiol. Dwi hefyd wedi gweithio gyda uh, ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd, a dwi ar hyn o bryd yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Aberystwyth yn dysgu ffilm a theledu a hefyd yn dysgu lefel A drama yn yr ysgol gyn, uh, gyfyn lleol fan hyn. Mae Dyffryn Anlle yn bwysig iawn i fi. Dyna ble oedd fy nhad i yn brif athro uh, ym Mhen o Groes, ond o cafodd ei enni yn Nyffryn Anlle. Felly mae'r cyffiniau yn bwysig iawn ac yn agos iawn at fy nghalon i. A byddwn ni wrth fy modd yn gweithio gyda chi, gyda'r gymuned, i glywed eich straeon chi, i naddu eich straeon chi a datblygu eich syniadau chi i sicrhau bod ni'n creu rhywbeth unigryw, arbennig ar gyfer cynaladwyedd ag y gymuned a'r straeon fydde'n dod a cymeriadau yn fyw Falle gallen ni greu drama. Falle gallen ni greu rhywbeth o gymeriadau dych chi'n nabod. Gwrando ar eu straeon nhw, creu rhywbeth unigryw newydd. Ac mae natur iawn yn bwysig i fi, a dwi wedi creu lot fawr o ffilmiau am natur, yn gweithio gyda oriele fel Mostyn, um, Dwi hefyd wedi creu ffilmiau ar gyfer y Bwrdd Iechyd a'r Ymddiriedolaeth Cenedlaethol ac um, mae pob ffilm dwi wedi greu yn ymwneud â natur a gwelliant a lles. A dwi wedi fy nghyffroi i feddwl bod ffilm yn gelfyddyd sydd yn rhannu stori mewn ffordd gweledol, cyffroes, symbolaidd, lliwgar a sydd yn symud. Felly, um, byddwn ni wrth fy modd yn cydweithio gyda chi. Ac um, os ydych chi eisiau cysylltu gyda fi neu edrych ar fy ngwefan ni, mae'r wefan ar y sgrin nawr. Ac fel fi'n gweud, mae natur a plannu a bwyta dwi hefyd wedi creu ffilm ar gyfer o'r pridd i'r pla, er plat am y fwyd lleol sydd yn hynod, hynod o bwysig. Mae planhigion a natur a um, ceie a, a, a choed. Dwi wedi creu ffilmiau am goed hefyd ac cae ysbytai a gweithio gyda pobl fel Yola Williams a, ar y gyfer adar. Um, ac mae ymwneud â natur yn ein, yn, yn ein croen ni, yn ein cyrff ni, a byddwn ni'n gyffroes iawn i weithio ar eich delweddau chi, beth sydd yn eich dychymyd chi, eich geiriau chi. Falle gallen ni greu can neu rap fel ych chi'n sôn am. A y peth mwyaf arbennig am ffilm yw y gyfrwng gweledol sy'n symud, cyfrwng lliwgar, cyfrwng sy'n gallu edrych ar wahanol negeseuon. Gallwn ni ddefnyddio uh, cyfweliadau, defnyddio beth sydd gyda ni, defnyddio'n amgylchfyd ni. Dwi fel arfer yn ffilmio ar gamera ac ar y ffôn, a falle bod iPads gyda chi hefyd. Falle bod amrywiaeth o gyfrwng gwahanol gallen ni wneud fel animeiddio er enghraifft. Felly dwi'n eiddgar iawn i glywed eich straeon chi a'ch syniadau chi, a plethu rheina gyda fy mhrofiad i a gyda fy um, chwilfrydedd i am ffilm i wneud yn siŵr bod ni'n gwneud y gwaith gorau posib, y gwaith mwyaf cyffroes a'r neges gallen ni gael ar gyfer dyfodol